Dir wollt schonn ëmmer eng confortabel, einfach an och ëmweltschounend Léisung fir Äert Doheem ze heizen? Wéi wier et da mat Geothermie? D'Geothermie ass d'Wäermt ënnert der Äerduewerfläch a kann duerch sougenannten Äerdsonden an enger Wäermepompel fir d'Heize vun Ärem Haus genotzt ginn. Dës Äerdwäermt ass eng dauerhaft Energiequell an doduerch eng interessant an ëmweltschounend Alternativ zu fossile Brennstoffer. Et entstinn niddereg Betribs a Stroumkäschten a fir dës komplett automatesch an ongeféierlech Method brauch een och keen extra Lagerraum fir Ressourcen. Am Fall vun enger Wärmepompel mat Äerdsond kënnt Dir am Viraus op den Internetsite o.geoportail.lu goen, fir mat Hëllef vun enger interaktiver Kaart erauszefannen, ob dës Method op Ärem Terrain erlaabt ass. Weider Informatiounen heizou kënnt Dir och bei der Administration de la gestion de l'eau ufroen. D'Waasserverwaltung ass finalement och zoustänneg, fir Äre Geothermie-Projet ze geneemegen, wann Dir Iech bis fir eng Äerdwärmepompel decidéiert hutt. Et ass unzeroden sech am Viraus verschidden Devis'en ze froen an den Oflaf mat der Buerfirma an dem Installateur genee ze beschwätzen. Mat der Handwierksfirma vun Ärem Choix gëtt d'Plaz vun der Buerung festgeluecht an de beschten Zäitpunkt fir ze bueren ofgestëmmt. Iwwer d'Buerung ginn als alleréischt Sonden an de Buedem geluecht, ier sech een Installateur em d'Wäermepompel am Haus këmmert. D'Wäermepompel bannen am Haus gëtt un d'Leitunge vun de Sonden am Buedem ugeschloss. Och wann den Opwand vum Ënnerhalt geréng ass, sollten eenzel Komponenten, wéi zum Beispill de Kondensator an den Drock am Kreeslaf, a gewëssen Ofstänn vun engem Expert gepréift ginn. D'Wäermepompel bleift am Verglach mat aneren Heizungsmethoden einfach ze kontrolléieren, kompakt an hëlt wéineg Plaz ewech.
Well mer hei op der Musel d'Méiglechkeet haten, Buerungen duerchzeféieren a besonnesch well mer onofhängeg wollte si vu fossillen Energieträger. An dofir hu mir eis fir d'Hëtze mat Geothermie entscheet.
Bei eis war et am Fong esou, datt d'Baufirma dat vun Ufank un recommandéiert huet, well si relativ gutt Erfarung domat gemaach hunn. A si hunn eis gesot, dat géing eis erlaben, d'Heizkäschten ze reduzéieren an datt een dann optimal Konditiounen huet, fir datt dat och funktionéiert. Den Oflaf vun de Bohrungen wor eigentlech relativ onspektakulär bei eis. Et ass während der Bauphase mat erleedegt ginn. Dat Ganzt huet sech iwwer zwee, dräi Deeg erstreckt. Si se kommen, si hu gebuert, si se gefuer an herno huet et am Fong geholl genee d'selwecht ausgesi wéi virdrun, nämlech verbullied. Et wor nämlech am Wanter. Vun dohier ass et keen groussen Nodeel fir ze bohren. D'Avantagë sinn natierlech, datt et eng nohalteg Aart a Weis ass fir ze heizen, datt et ganz ëmweltfrëndlech ass, wéineg CO2-Emissiounen a fir eis perséinlech natierlech, datt mer d'Heizkäschte besser am Grëff hunn.
Eise Fazit ass, datt mer déi richteg Entscheedung gemaach hunn an doduerch, datt mer déi Virdeeler hunn, datt mer Plaz am Kader hunn, kee Geroch hunn, giff mer et ëmmer erëm maachen. Ma mir kënne just soen, datt et funktionéiert. an datt et ganz wéineg Désavantagen huet, also et ass quasi keng Maintenance, et ass alles ganz einfach ze steieren, dat heescht mir géingen et absolut recommandéieren. Mäi perséinleche Fazit ass, datt mer a sech ganz gutt Erfarunge gemaach hunn elo mat der Anlag. Mir si säit zwee an engem hallwe Joer am Haus, mir hate keen Entretien musse maachen, den Technikraum ass ëmmer nach propper an et ass Et leeft alles wéi geschmiert. Et gi verschidden technesch Méiglechkeeten a mir beroden Iech gären. Dir kënnt einfach uruffen, eis Internetsäit besichen oder och e Rendez-vous ausmaachen, bei eis am Büro oder och bei Iech doheem. Eng Grondberodung iwwer Är Méiglechkeeten a momentan Konditiounen ass fir Iech gratis. Benotzt och Dir d'Wäermt aus der Äerd?